Michuu baay'een qaba lixa biiftuutirra dhaamsa koo ga'iini obboo hunda bira lubbuun jiidha. Ok obboleeyyan kiyyaa Facebook keessa namni si wajjin fayyadamaa jira moo fayyadamaa hin jiru ah, akkamitti beekna Facebook keessan keessa galtu sarara gubbaarraa dalgee sadiin sana ok gootu Eegasii gadi buutan jechuudha gara isa dhumaa kana gadi buutanii sitting and privacy kan jettu kana okee gootu. Eegasii sitting kan jettu kana okee gootu. Eegasii irra gadi buutanii security and login kan jettu kana okee gootu. Eegasii kan tokkoffaa kana dhiiftanii kan lammaffaa kana irratti jechuudha si ol kan jettu kana bakkattuu tana cuqaastanii eega cuqaastanii haala kanattiin isinii fida jechuudha buleeyyan kiyya. Kanneen keessatti amma fakkeenyaa fi ashara'een kun kan fayyadamaa jiru kanneen keessa deemtanii lakkoofsa as keessa lakkoofsi biraa yoo jiraate fakkeenyaaf e ashara e ashara e ashara e ashara akkana keessa deemtanii deemtanii amma namni biraa na wajjin fayyadamaa jira yoo jiraate akkamitti beekuu dandeenya ka biraa isinii fiduu danda'a amma as keessatti kun namni biraa na wajjin fayyadamaa jiru jalaksii es S saban tun wajjin fayyadamaa jira jechuudha. Jalaksii S saban na wajjin fayyadamaa jira abbaan jalaksii S saban jechuudha. Kanaafuu akkanatti beekuu ni dandeessan. Inni jirtan kana keessatti lakkoofsi biraa yoo hin jiraanne ta'e namni biraa gonkumaa akka isin wajjin fayyadamaa hin jirre beekuu ni dandeessanii jechuudha. Haala kanatti as keessaa baruu dandeettan. Akkamittiin amma of jalaa baasuun hawwachuuf ammoo gadima buutan dhumarratti jechuudha log in out log out of all ka jedhu isa jala kana ka jiru kana jechuudha. Isarra okee gootan jechuudha yeroo takkaa fi eega akkana turtanii xiqqoon turtu. ok inni akkanattiin eega inni isinii fidee log out kan isiniin jiru kana eh, isii tana jechuudha log out gootu amma haala kanatti qoon turtanii eeggattu ok amma dhufeen jira jechuudha kunoo akkuma argitan kana jechuudha haala kanattiin jechuudha isiniif fida qulqulleessa jechuudha warra dura isin wajjin fayyadamaa jiru isaan eh, haaluma salphaatti of jalaa baaftanii jirtan jechuudha haala kanatti amma wanni as keessa jiru lakkoofsuma eh, ashara fakkeenyatti keessanuma tokkocha as keessa jira akkanatti beekuu ni dandeessanii akkanatti of jalaa baasuus ni dandeessanii jechuudha Ah, itti fayyadama. Ok obboleeyyan kiyya warroonni miseenjarii namni wajjin fayyadamaa jira moo fayyadamaa hin jiru akkamitti beeknaa warra jettaniif jechuudha miseenjarii keessan keessa seentu bakka forfaayiliin keessan jiru sana kilik gootu eegas irra akkana gad harkistanii bakka piraayifeesii bakka jettu kana ok gootu eegas kan tokkoffaa dhiiftanii kan lammaffaa kanarrattiin ok gootu amma haala kanattiin eega ok gootanii haaluma kana gabaabaatti isinii fiduu isinii fidaa jechuudha fakkeenyaaf asitti kiyya amma jalaksii ee ashara SC kana fayyadamaa jira ka biraa kana xalabe hin jiru keessan amma yoo namni biraa isin wajjin fayyadamaa jiraate as jala kanattiin abbaan ah, lakkoofsa abbaan jawwaala sana as jala isinii baha jechuudha gattarraa'ee jala kanatti eeganii eegasii isin maal gochuu qabdanii tuqaan sadiin tokko jidduu afoo kanaan jirti isarra okee gootu eegasii log out gootaniituma of jalaa baasuu ni dandeessanii yookaan gara kanatti baruu ni dandeessanii jechuudha bileen kiyya. Gaafii sadaffaa namoota miseenjariidhaaf biloog goone yookaan qilinxoo seensiifne akkamii qilinxoo keessaa hiikuu dandeenya? Miseenjarii keessan keessa seentu. Egasii bakka profaayiliin keessan jiru sana okee gootu. Egasii xinnoo irra gad deemtan jechuudha akka kanattiin egaa gadi buutanii piraayifees ka jettu kan okee gootu. Egasii gadi buutanii sadaffaa irratti biloog kaawunti ka jettu kan okee gootu. Amma akkuma argitan kana kunniin guutuu warra qilinxoo jiru jechuudha na biratti warra qilinxoo jiru maaliif haga jawaar baatan ba'utti hin baatan jedhee warra bira taa'u jechuudha kuni guutuun. Kanaafuu isinis as keessa deemtanii warra qilinxoo keessaa baasuu barbaaddanii irratti tokkee gootanii as keessatti ammoo warra feesbuukaan biloog gootanii fi warra miseenjeriin biloog gootanillee as keessa isinii dhufa jechuudha. Mee fakkeenyaaf an amma akka abiyyi san garaan jabaadhu nama tokkocha as keessaa ni baasa jechuudha. Mee fakkeenyaaf an amma abbaa kanaa haa baasu haqa qabnaa kana haa baasume. Amma akkuma argitan kana nama kana feesbuukaan bilookii hin goone. Feesbuukaan oonee jira. Miseenjeriidhaan bilook godhee jira akkuma argitan kana jechuudha. Baasuudhaaf maal gochuu qabdu? Okee irratti gootan. Eegasii haaluma gabaabaatti okee baay'eera jechuudha. Amma qilintoo baaseera akkuma argitan kunoo bilisaan gadhiiseeraan akka biyyi garaa hin jabaadhu waan ta'eef garaa laafaa bilisaan ba'e kute. Haaluma kanatti isinis irra Subhanallah, deebi'uun yoo abbaa barbaaddan- koo. Isinis haaluma kanaan irra deemtanii barachuu ni dandeessanii jechuudha obboleeyyan. Okkee obboleeyyan kiyyaa barumsi kiyyaa har'aa qabadhee isin dhufe kanuma yoo isin tole sheer laayik akkasumas sabiskiraayib godhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa barumsa biraatiin isinitti deebi'utti nagaan naaf jiraadha.